This video won't get even 100 views, but it's going to help a lot of people out there. In this video, I'm going to show you how I got it and specific steps I took to recover my account. Well, so this video is... No, video ino tichaita neshona. Eh, because ndoda kunyatsa kuratidzai maprocedures ese and kana tichiita neshona tini tiri confident because ndo mother language yedu but kune vaye vasinganzwe shona video ino ndichaisa macaptions pazasi apa so that munobatsirikana kuti munge muchirecover account yenyu kana haiyekwa ende futi video inoyi haisi kune avo vakaigwa chete even macontent creators ari kunze kana munhu ane akaunti yake kana uona video inoyi zvinokubatsirawo kuti usazoyekwe futi video inoyi tichazama kuiita as original as i can so that ndoti guys mubelieve kuti handisi kunyebera yekuti ndakayekwa sesure so without wasting much of our time ndakayekwa musi wa 29 december and uh, by the time yandikayekwa kwangu uri kuma 8 i still remember ndakatanga kusenderwa maemails kurecovery account eh, ndakaona email yanga yakanzi your recovery your recovery email has been changed chichichichi so which means kuti recovery email yangu yange yachinjwa zvandisingazive guys and ndakangofunga maybe ah, maybe ah, angoriwo maemails aya aya ah then ndapa ndikazoscrolla ndinyatsoona maemails ese ndopa ndikatanga kunyatsoona kuti ah ko password yangu yachinjwa pandikazonotisa kuti password yangu yachinjwa time iyo ndopa ndikabva ndamhanya kuyoutube ndichisvika kuyoutube kwangu kudai sona ndopa ndikaona kuti handisina access kuyoutube channel both ndichisvika ndakatanga kunzi sign in ndakashamisika kuti kondi kunzi sign in indiri ndini ona wenenge rimi weyoutube channel zvikumbofamba sei so at the same time ndopa ndikabva ndaenda kugoogle kwangu inini pandikaenda kugoogle ndopa ndikabva ndatoona kuti zveshuwa kuti handisina account ya ndobva ndikabva ndanotisa kuti kuti handisina account account haisiri yangu and ndakabva ndatondozvinotisa kuti apa ndahekwa ndabva ndatohekwa and unfortunately account iyoyi paikahekwa yanga isina kana four weeks taimonitizer and kune macontent creators ndofunga moziva kuti how hard it is kumonetizer youtube channel especially here in zimbabwe zvinenge zvakaoma because youtube channel ino takaitanga 2022 and yakamonetizer 2025 and it was a long journey takasangana nezvinhu zvakawanda then yozongobiwa just like that aiwa azviko ndiyakatozouya nesolution yekuti ndoti ndorecover sei account yangu big shout out to kevin biriod thanks mukoma account yedu ndiyo ino tatova nayo izvezvi ya takasangana nezvakawanda its a long process kuti urecover account but ndichiri ku ndichiri mu process yekukuratidza kuti unorecover sei account yako and zviri simple and zviri easy so Kelvin Bilio takandiudza kuti ah mfana wangu enda ku Twitter then kana enda ku Twitter utaura ne issue team ku Twitter eh, ndokwaona usenda message ikoko wovaudza nyaya yako so message yeyo inosendwa se post and you guys kana uri content creators i really recommend you kuti ugare une twitter yes kana une twitter account unokwanisa kuripota kuna team facebook team youtube kana team, team google any site unokwanisa kuripota kwavari kuitira kana waningirina kuitira kuti kana wahekwa zvinge zviri easy kwauri so ndakabva ndasubmita report yangu inini kunengirini kuteam youtube patwitter and report yandikavasendera iyi eh, inoreply iyo within 24 hours but ini yangu yakakasikidzwa kureply within 6 hours ndandatoreply because ndakaizvita manheru then pandikamuka mangwana acho makuseni ndakabva ndatoona ndatoreply so paunovasendera paunovasendera that message yekuti ndahekwa handisina access kuma account bla bla bla vanobva kusendera iyo inonzi application like chiform it's not like application form but chiform chinoratidza zvishuwa chinge chichida kuratidza evidence yekuti iwo ndiwe owner wechannel iyoyo so chiform chechi ndakamba ndachifila ndakanyatsochifila nemadetails angu chaiwo chaiwo maadsense details ma old passwords madevices akamboshanda paaccount yangu and everything and chinotora about two days chinenge chine chifomu ichi chinotora about two days chichireviewa neyoutube team yeah so youtube team yakareviewer form and then pakareviewer form vakabva vandisi vakabva vandisendera back eh, email kurecovery account yangu inini yandaishandisa kuita process so let's jump into chapter 2 the trap right tisati taenda kurefu guys da kuratidza kuti inini ndakayekwa sei ini ndakayekwa nenzira yekudai guys musapinde masites ese ese painternet especially ausinganzwisise ai ai especially mostly masites ma anokuti accept cookies no don't accept macookies kumasites ausingatruste sterek e, eh, right so inini zvandikaita kumaikero andikaitwa ndeyekuti ndaipinda masite ese ese and site yakandi yeka ini handinyatsoziva ndeipi but site andaipinda ndaipinda nedesktop and masite andaipinda ndaitena off inonzi inonzi windows defender iye ndoyandaitena off and why ndaitena off rekuwindows defender pane mafiles andaida kudownloada pamasites iwayo so kuti udownload masoftwares ma iyayo pamasites iyayo unofanira kunge wakatena off because masoftwares ma, ma iyayo anenge akatocontaina virus nechekare but anenge achishanda zvawo so ndomahekero andikaitwa iyayo eh, its like laptop yakabva yapinda virus and munhu akatondiyeka anotoratidza kuti hasiwo muno muzimbabwe pandikasubmita that form riyerie the following day ndakabva ndaona youtube channel yangu ini pakuuploada zvemavideos zvehacking zvemasoftware zvasinganzwisise zvemanumber zviizvi zvinenge zvichifamba ah andombonzwisise gai zvemavideo izvo ende rimwe video ndakatoro downloada ndikati ah, i have to download that video ndiva ndarisavha kuitira evidence so eh, at the same time iyoyo eh, panotoriwo nemumwe munhu wandaitaura naye patime iyoyo so pandika pandika downloada video iyeye ndakabva ndaenda kunengrini kunengrini kutwitter kuteam youtube kutwitter then kubva ndavaisira tweet yekuti eh, youtube channel yedu isusu eh, yakuuploadwa mavideos mamwe mavideos eh, eh, hacking mamwe mavideos ano ari against macommunity guidelines nei nei because mavideos ai ai anogona kukonzeresa kuti YouTube channel ipi wese ko iya inonzi copyright strike iye after va confirm ma details kuti nde angu zveshuwa va prove that form rere kuti yeah the owner of this, this the owner of this YouTube channel is Simon Mazorodze right there's this process inonzi iyo contract verification yeah so YouTube pa time iyoyo vakabva vandisendera eh, email vachitaura ivo kuti pedu vachitaura ivo kuti taverifya eh, madetails eshuwa kuti ndivo muridzi wechannel and pedu isusu tapedza like pavo ivo vapedza so this issue yanga yakuendwa yanga yakupiwa yegoogle google team because google team neyoutube team vanoratidza kuti vakasiyana so this issue manje yanga uchiendeswa kugugu team ndakasendwa another email ichitaura yo kuti eh, youtube channel yako eh, zvese negugu account yako zvapozwa like zvafrizwa like hazvichatoshande so patime iyoyo time yandaizama kuno kunoita log in nemamwe madevices ndichita log in nemamwe madevices yaitonyora kuti this this google account has been disabled chichiye ufuti nasa ndatombozviona ndikati ah account ya disable at the same time ndobva ndikabva ndakaita research pandikaita research iye ndopandikabva ndaona kuti ah youtube eh, like email yako yo kana yaiswa pa, pa freeze eh, ne, ne google team kana vachireviewa zvese inenge yakusatoshanda and matiktok accounts every social media platform relinked to that email rinenge rafrizwa and email yoyo habana kana zvainenge yakukwanisa kuita and even yeheka chai chai akwanise kuzoyeka futi e, eh, akaunti yako hakusina munhu anenge ane access kuakaunti yako at that time so ndakasvika extent yekuti ndanda kusareplya kumaemails avo because papasina maoptions ekuti ndireply ivo ndovaingondisendera maemails murecovery email yangu yandaishandisa it was lucky because ndandichiri nerecovery email yangu so ndokwavaitaura neni at the same time vachireviewa is vachireviewa ma, madetails aya eni nekugadzira inonzi hijacking inonzi chii hijacking link yeah im sure handikuipronounce bo inonzi hijacking link ndo inobatsira iyo kuti uite reset password yako iyoyo ikatongosendwa inonzi hijacking link kuevery every account yausina access nayo wasenderwa hijacking link unotongonanga kutoti reset password kana unotongoti reset password iwo kureva kuti unenge watova neaccess kuaccount yako unobva watoseta new password itori strong and eh, akuse kunenge kusina heka anozokwanisa futi kuheka account yako ya yeah. so tanga takamirira kanonzi ka hijacking link ikako e, ndopa vakabva vandisendera futi email yekuti ni ndiverify vachida kuverify kuti sure a ah, muridzi uyu ndiye muridzi weuyu weaccount here and then email iyoyo yaida inonzi ip address ndakabva ndasubmita ip address and eh, ndakabva ndanyora zita redevice yandoshandisa bcause madetails iwayo akakosha ndo anonyatsoprova ownership yeaccount chaichai so from there pamba pakudiwa patience ndakamira and but ikasvika musi wa 2 January this year ndakabva ndasenderwa hijacking link inobatsira yekuti iwe uite reset password straight unenge watova neaccess kugmail account yako guys and huh, ndakafara ndakafara zvisingaite because kuluza account yanga washandira for for some years then yobva ngoiluza just like that and ah, ndakafara guys and pandikabva ndaona eh, access kuaccount yangu pamba sara chinhu one manje and chinhu one changa chasara copyright strike so ndakabva ndavasendera email youtube team tata kushandisa maemails tweet tandatopedza nayo by then tata kushandisa maemails manje ndakabva ndavaemaila ndichivaudza kuti youtube channel yangu inini eh, yeka ndiyakakonzera kuti pave neuyu neyoutube strike handisirimi and that process yakatora about two days and vakabva vadzosera channel yangu like panga iri chaipo chaipo vakabva vatoirestore kudzoka panga iri yeah so kana ukwanisa kuona video ino kusvika panapa ah please just give us a thumbs up and don't forget to subscribe to our channel